Indiki ýagdaýymyz, haçanda limidimiziň bahasy nol köpeltmek tükeniksizlik çykanda. Limidimiziň berlen bahasyny ýerine goýan ýagdaýymyzda, eger jogabymyz nol köpeltmek tükeniksizlik çykýan bolsa, onda o ýerde etmäge synanyşmaly zadymyz biziň şol ýazylan aňlatmany nol gatnaşan nol ýa-da tükeniksizlik gatnaşan tükeniksizlik çykjak şekilde ýazmaga synanyşmak. Sebäbi Bu ýagdaýlary biz geçen wideolarymyzda düşündiripdik, haçanda nol gatnaşan nol ýa-da tükeniksizlik gatnaşan tükeniksizlik bolanda limidi nädip çözmelidigini biz eýýäm bilýäs. Onda şu ýerde gysgaça görkezilen haçanda iki funksiýanyň köpeltme hasyly bir nol bir tükeniksizlik diýip ýazylanda ony gatnaşan şekilinde ýazyp, Ýok korse meselem diýeli birinji bölek nol bolsa bir gatnaşa nol edip ýazanymyzda tükeniksizlik çykjagy üçin tükeniksizlik gatnaşan tükeniksizlik bolýar ýa-da aşakda onuň tersi berlen. Onda mysallara seredeli. Indi şu ýerdäki mysala seretsek x-iň ýerine tükeniksizlik goýanymyzda bäri tükeniksizlik bäri nol goýanymyzda-da nol. Onda men şuny ajaýyp predel ýagdaýyna getirmegi birinji ajaýyp predeliň ýagdaýyna getirjek bolmaly. Jogap başgarak çykar ýaly. Onda deňdir limit drobuň ýokarsynda sinus bir gatnaşan x, şu ýerdäki x-a men drobuň aşagynda bir gatnaşan x diýip ýazyp bilýän, haçanda x tükeniksizlige gidende. Indi bu ýagdaýy men öňden bilýän, haçanda sinus x-iň Aşagynda-da edil şo burçuň mukdary bar bolan ýagdaýynda men muny göni bire deň diýip alyp bilýän. Ikinji mysala seretsek, ikinji mysalda bir gatnaşan minus tükeniksizlik bäri nol, bärem tükeniksizlik görünýär. Onda men muny näme diýip ýazýan? Şuny drobyň ýokarsyna ýazan ýagdaýymda Limit x minus tükeniksizlige gidende ýokarda üç x minus iki aşakda x goşmak bäş deňdir. Indi biz näme diýipdik? Haçanda tüken tükeniksizlik gatnaşan tükeniksizlik çykan ýagdaýynda iň uly sanlaryň öňündäki Iň uly x-iň derejesi iň uly bolan x-laryň öňündäki koeffisiýentler, meň jogabym bolýar diýipdik. Onda şu ýerde bir bar diýip hasaplasak jogap üç çykýar diýip bilýäs. Indiki mysalda seretýäs welin kosinus ýerine goýan ýagdaýymyzda bärsi tükeniksizlik, bärsi bir minus birden nol. Onda men näme etmeli bolýan? Kosinus bölegimi bir sinus bilen çalşyp, ony ajaýyp bir del ýagdaýyna ýa-da şol şo ýerdäki düzgünlere meňzeş bir zada getirmäge synanyşmaly. Ony şu ýerdäki kosinus bir gatnaşan x-iň ýerine men näme diýip ýazyp bilen? Bir minus iki sinus kwadrat bir gatnaşan iki x. Ýagny şu ýerdäki burçuň ýarsy. Onda limitimizi täzeden ýazýas. Limit x tükeniksizlige gidende x kwadrat ýaýyň içinde bir minus. Iki sinus bir gatnaşan iki iks minus bir. Indi minus bir bilen bir gitýäni üçin näme galýar bärde? Limit iks tükeniksizlige ymtylanda iks kwadrat köpeltmek ýaýyň içinde minus iki sinus bir gatnaşan iki iks galýar. Kwadradyny unutmaly. Indi meň etjek bolýan zadym şu ýerdäki burç bilen şu ikisi birmeňzeş şekilde ýazmak. Onda limit x tükeniksizlige gidende minus ikini daşyna çykarsam, minus iki. Drobyň ýokarsynda sinus kwadrat bir gatnaşan iki x. Indi şu ýerdäki x kwadrady men Aşak ýazanymda göni bir gatnaşan x kwadrat diýip ýazmaly bolýan. Ine seretýän bolýn sinus kwadrat x kwadrat. Ýöne şu ýerde bir ýetmeýän bir zat ba, burçlar deň däl. Bir gatnaşan iki x. Indi eger men şu bölek bilen şu bölegi meňzeş edip bilsem, şu ýerden ýazalyna kem ýerlerini dolduryp, limit x tükeniksizlige ymtylanda minus iki, ýokarda sinus Bir gatnaşan iki x-iň kwadrady. Aşakda-da edil şu görnüşde ýazjak bolsam men bir gatnaşan iki x-iň kwadrady diýip ýazmak isleýän. Ýöne şu ýerde bir gatnaşan x kwadrat bar. Iki x-iň kwadrady däl. Nämäni özümden goşdum? Şu ýerdäki ikini, ýagny ikiň kwadradyny özümden goşanym üçin şu ýerde köpeltmek dört diýip ýazýan. Açan ýagdaýymda şu ýagdaýyň galmagy üçin. Onda deňdir. Limit şu dörtlen şu iki gysgalan ýagdaýynda x tükeniksizlige ymtylanda ýokarda e, sinus bir gatnaşan iki x aşakda bir gatnaşan iki x şuny kwadratyn aýratyn ýazýan. Bärde ikiler gysgalan ýagdaýynda minus e, bir gatnaşan iki galýar. Deňdir. Indi şu bölegi men birdigini bilýän. Gal bäri bir bolýan bolsa näme galýar yza minus bir gatnaşan iki galýar. Indiki ýagdaýymyz tükeniksizlik minus tükeniksizlik çykanda nädip işlemeli? Onda bu ýagdaýda meň etjek zadym ýene ýaňky ýaly öňki bilýän kesgitsiz ýagdaýlama getirmek, nol gatnaşan nola ýa-da tükeniksizlik gatnaşan tükeniksizlige getirip işlemek. Indi şu mysala seredeli. Ýerine bir goýan ýagdaýymyzda aşagy nol çykýan üçin tükeniksizlik, minus tükeniksizlik bolup dur. Onda aşaklaryny deňläp bile ýazan ýagdaýymyzda näme bolýar? Limit x bire ymtylanda Şu nymyz biziň X aýyrmak bir, köpeltmek, X goşmak bir diýmek. X aýyrmak bir bärde ba, onda ýok bolan bölegi köpeltsek, iki minus aşagyny X plus bire köpeltmeli bolýas diýdik. Ony X plus bir, aşakda-da X kwadrat minus bir deňdir. Indi limit X bire gidende, ýokarda ýaý açan ýagdaýymyzda iki minus X minus bir, ýagny bir minus X bolýar. Aşakda-da X kwadrat minus bir bolýar. Indi şu bölegi. Minus bilen köpeldip ýazan ýagdaýymda näme bolýar? Limit minus x minus bir aşaky bölekde-de x minus bir köpeltmek x plus bir. Haçanda x bire gidende. Indi şu bölek bilen şu bölegi gysgaldan ýagdaýymda näme galýar? Minus bir gatnaşyn x goşmak bir x-iň ýerine-de bir ýazsak minus bir gatnaşyn iki bolýar. Indiki mysalda etmeli zadymyz göni ýerine goýsak a tükeniksizlik minus tükeniksizlik bolýar. Onda aşaklaryny deňläp işlejek bolsak limit x nola ymtylanda bir gatnaşan sinus x minus tangens diýenimiz Aslynda şu tangens bilen sinus gatnaşan kosinus. Ýöne bir gatnaşan tangens bolany üçin tersi bolýar. Ýagny kosinus x gatnaşan sinus x bolýar. Onda aşakylar meňzeş. Limit x nola ymtylanda bir minus kos x aşakda-da sin x bar. Nol goýan ýagdaýymda bir minus birden nol gatnaşan nol ýagdaýa geldik. Onda Indi etmeli zady men trigonometriýanyň düzgünlerinden peýdalanmak. Ýokarsyny bir plus kosinus x bilen köpelden ýagdaýymda sinusa geçip bilme mümkinçiligim bar. Onda limit x nola ymtylanda bir minus kos x köpeltmek bir plus kos x aşakda-da sin x Ýokarda nämeden bolsam aşakdada üýtgemezlik üçin şo bir zady goýýan cos x deňdir. Indi şu bölek näme boldy? Bir minus bir minus kosinus kwadrat x boldy. O-da nämä deňdi? Sinus kwadrat x-a deňdi. Ony deňdir diýýäs. Limit X-imiz nola gidende, ýokarda näme galdy bizde elimizde? Sinus kwadrat x galdy. Aşakda-da sinus x, ýaýyň içinde bir goşmak, kosinus x. Deňdir. Şu sinus x-laň birini gysgaltsak, ýokarda diňe sinus x galýar. Aşakda bir goşmak, Kosinus x galýar. Haçanda x-imiz nola ymtylanda. Indi x-iň ýerine noly goýsak, ýokarky bölegimizde nol, aşaky bölek kosinus nol diýen baham bire deň. Bir goşmak birden nol gatnaşan iki. Bu-da deňdir nola bolýar. Indi şu ýerde bir düzgün ba, eger a noldan uly, ýagny položitel bir hakyky san bolup, f funksiýasy fx deňdir kök aşagynda, kwadrat köküň aşagynda ax kwadrat goşmak bx goşmak s şeklinde bolsa, onda biz limitimizi şu aşakdaky ýagdaýda çykaryp peýdalanyp bilýäs, sebäbi tükeniksizlige, limit tükeniksizlige ymtylanda, köküň aşagynda tükeniksizlik çylşyrymlylyk ýüze çykýany üçin şu ýerdäki formuladan peýdalanyp bilen. Mysala seredeli. Şu ýerde mysal berlen. Onda men birinji ýazylan baham x kwadradyň öňündäki baham a bolýar. X-iň öňündäki baham b, soňky duran baham c. Edil şoň ýaly bu ýerdäki a-myz B-miz, bu bölegem biziň C-miz bolýar. Deňdir. Onda şeýle ýazaly, limit, sebäbi göni ýerine goýsam tükeniksizlik minus tükeniksizlik bolýar, ýaňky kesgitsiz ýagdaýa gelýär. Şondan çykmak üçin men şu düzgünden peýdalanýan. Onda göni ýerine ýazan ýagdaýymda kök aşagynda, şeýle ýaýyň içinde ýazaly, kök aşagynda dört, x, Goşmak, B-miz sekiz, gatnaşan iki a diýsek, iki köpeltmek, dört. Aýyrmak, ikinji köküm üçin kök a-myz kök dört, köpeltmek, B-miz minus üç, X goşmak, mi X goşmak, minus üç, gatnaşan a-myz dört, iki köpeltmek, dört. Ýa ýap-ýas, deňdir. Indi şuny açan ýagdaýymyzda. Limit x tükeniksizlige ymtylanda bäri iki bolýar. Bäri položitel bolany üçin moduly položitel edip çykaryp bilýän. Ony ýaýyň içinde iki x goşmak sekiz bilen sekiz gysgalýany üçin bir bolýar. Goşmak iki. Aýyrmak şu bölegim içine köpelden ýagdaýymda iki x. Bärem minus üç gatnaşan sekiz. Ýokarsyny köpelden ýagdaýymda iki bilen minus minus plýus bolýar, plýus alty gatnaşan sekiz deňdir. Indi bärden iki x-lar gitýär. Iki x-lar giden ýagdaýynda aşaklaryny deňlesem, şuny sekize köpelden ýagdaýymda näme çykýar jogabym? Iki sekiziň on alty goşmak alty, on alty goşmak alty gatnaşan sekiz, deňdir. Ýigrimi iki gatnaşan sekizden ikisem ikä gysgalsa, on bir gatnaşan dört çykýar. Indiki mysala seredeli. Indiki mysalda-da ýene şu bir ýagdaý bar. Onda şu ýerdäki A-myz bir bolýar. Şu ýerdäki bir. B-myz minus iki. Şunymyzam S bolsa. Ona deňdir diýýäs limit x minus tükeniksizlik ymtylyna. Şeýle ýaýyň içinde ýazaly. Kök a diýýänim kök 1. Köküň aşagynda 1. Modulyň içinde x goşmak b diýýänimiz minus 2 Amyzam birdi biziň, iki köpeltmek, bir. Goşmak, dowamynda näme bar? X aýyrmak dört bar. X aýyrmak dört. Ýaý ýapýas. Indi şuň içine seretýäs. Minus tükeniksizlik goýan ýagdaýymyzda içi otrisatel çykjagy üçin içini minus bilen köpeltip çykarmaly bolýan men. Limit minus tükeniksizlige gidende minus bir bilen köpeldenimde minus x bäri minus bir bolup durdy. Minus bir bilen köpeltsem plýus bir bolýar. Yzyndan gelýän baham plýus iks minus dört deňdir. Bir iksler giden ýagdaýynda minus dört plýus bir näçe çykýar? Minus üç çykýar. Indi iň soňky limida degişli kesgitsiz ýagdaýym biriň derejesinde tükeniksizlik bolsa näme etýäs? Eger iki funksiýa şeýle limit fx haçanda x x nola ymtylanda fx-imiz nol bolsa, gx funksiýamyň limidi bolsa tükeniksizlik bolsa we funksiýa şu ýagdaýda berlip, Limidi soralan ýagdaýynda men jogaby n-iň derejesinde k diýip hasaplap bilýän. K-myzyň bahasam fx funksiýa bilen gx funksiýany köpeltmek hasylynyň limitleri. Şu bir baha ymtylanda limidimiz. Ynha, mysala seredeli. Şu ýerde ilki barlaýan, şu formulama deň gelýärmi? Ýa-da haçanda X-iň ýerine tükeniksizlik goýanymda bärsi nol çykýar. Ýagny bir diýmek içi, diýmek ýaýyň içinde diňe bir galýar. Derejä tükeniksizlik goýsam, derejede tükeniksizlik bolýar. Diýmek, şu ýerdäki formulam meň ýerine ýetirip bolýar. Şu ýerdäki formulamy ýerine ýetirip bolýar. Onda şu bölegim, ýagny nol çykýan bölegim meň Fx bölek derejedäki bölegimem Gx bölek. Ine men şu ýerde E derejesinde K diýip ýazyp bilmek üçin şu funksiýany, K-nyň bahasyny hasaplamaly. K diýýänimiz limit X-imiz şo bir baha ymtylmaly, Fx Gx-de deňdir. Fx funksiýamyň nämedigini men bilýän. Onda limit Iki gatnaşyn, iki x goşmak bir. Köpeltmek GX funksiýam, üç x goşmak bir. Haçanda limidimiz tükeniksizlige ymtylanda. Indi men bärden bilýän, şu ýaýy açan ýagdaýymda sanawjydaky bölegim näme bolýar? Alty x. goşmak iki bolýa. Onda yy x-laryň derejeleri meňzeş. Men öňündäki koeffisiýentlaryň tükeniksizlik gatnaşan tükeniksizlik bolany üçin öňündäki koeffisiýentler meň jogabym bolýar diýip bilýän. Diýmek, şu ýerdäki k-myzyň bahasy üç eken. Ýagny şu ýerden ýazaly k deňdir üç. Diýmek, şu mysalymyň jogabyny men n-iň derejesinde üç diýip bilýän. Indiki mysala seretsek, ilki sereden ýagdaýymyzda göni bir goşmak ýagdaýy ýok. Onda men şuny bir goşmak bir funksiýa diýip ýazyp bilsem, belki şu ýerdäki formulany ulanyp bilerin diýip düşünýän. Onda ýazyp göreli. Limit X tükeniksizlige ymtylanda, şulary hersini aýrym aýdalawjyda ýazsam, X gatnaşan X, aýyrmak bir gatnaşan X diýip. Onda näme bolýar? Şu ýerden ýazaly şeýle düşnükli bolar ýaly, X gatnaşan X minus bir gatnaşan X. Sebäbi birim aýdalawjyda ýazsam, ýene şu ýagdaý bolýar. Onda X bilen X gysgalsa, bir bolýar. Onsoň bäri minus bir gatnaşan X. Derejede X. Indi şu ýerik tükeniksizlik goýsam nol, biriň derejesinde tükeniksizlik çykýar. Diýmek, meniň fx funksiýam şu. Bärdäki ýazylanam meň gx funksiýam bolýar. Onda men näme diýip bilýän şuňa? E derejesinde k diýip bilýän we k-ny şu ýerden hasaplaly. Limit X tükeniksizlige ymtylanda. Fx funksiýamyz, minus bir gatnaşan x. Köpeltmek. Gx funksiýamyz, x, deňdir, haçanda x-ler gysgalan ýagdaýynda jogap, minus bir çykýar. Diýmek, şu ýerdäki k-myz e derejesinde minus bir. Limide degişli düşündirjek temalarym häzirlikçe şulardan ybarat. Mundan soňky temamyz önüm bolar. Önümiňem soňky böleklerinde limide degişli gysgajyk bir düzgün düşündirip geçmekçi. Häzirlikçe sag boluň.